Fatwaan abbaa dhabuu sii irratti harka nama gariitti galuu siittis nan gadda. Maaliif jennaani biyya ulamaa beekaa mukti biyya keenyaatu iyyuu nama of jalaa baase baay'ee isaa qaba. Tarii isaantu biyya namoota warra fatwaa kennutu biyya bakka bu'ee kenne dhuguma yoo biyya bukka bu'anii kennani ila akka yoo gaafiin sun dhuguma fatwaa ta'e gaafiin suni gaafiis natti hin fakkaatu fatwaas natti hin fakkaatu akka akka haasicharraa yeroon ka'e. Masjiidni guutuu harargee keessa jiru Birrii timaatiin ijaarame. Culamaa qabdi, wanti beekaa qabdi, hayyuu qabdi, abba qabdi. Ma'a zaalik kanumaa wajjin immoo masjiidni jimmaan keessaa jimaan keessaa qoodan qabne yoo jiraate masjiida warra magaalaa kana faa yoo taate malee baadiyyaan biyya keenyaa kumaatamaan hisaabamu jimaadhaan ijaarame. Inni diyaasbooraa ta'e kun dhibbaa dhibbatti haraami jennaan osoo hin taane biyya abbaa qabdi muftiin gommaa haraama nyaataa du'anii jechuun namatti ulfaatti. utumallee haraama ta'e eenyuun akka waa jedhaa jirtu hubatteettaa agarteettaa si ilaleera utumallee haraamallee mataa kee keessa jette haraamni haraama halaallee halaala miti usluubni haasaawoo akka kana akka kootti jettanii naasoftanu yoo namni fatwaa godhaa isiniin jedhe sheeka koo sheeka fatwaa gootan akka kootti an akkanan jedhe jettanii jibbaa keessan hin ibsattanu yoo jibbaa qabaattanis yoo jaalala qabaattanis akka kootti Anin jaalladhu akka kootti usluuba haasaatu akkasi. An akka kootti maaliif jennaan nama baay'ee bakka bu'anii haasa'uun kun xiqqoo hin ulfaatu. Ulamaa jimmaa guutuu bakka bu'anii ulamaa wallaggaa guutuu bakka bu'anii ulamaa eh, baalee hin qabdu ulamaa harargee hin qabdu bakka bu'anii haasa'uun haraa haraa haraa mallee haa ta'u mariin barbaachiftu kan akkanan jedhati maal jetta. Edaa beeytanii hoo harargee ani akkanan jedhe atoo maal jetta silaa akkanaa yerimmoon yeroo keessa akkana jennu keessa hin jirru yeroo keessa akkana jennu immoo hin qabaannan jettanu akkaataa usluba haasaa akkaataan usluba haasaa harargee bahaa qabeen dhihatti beekaan Abboonnaa jalqabee daaruu abboonnaatii amma dhufee ejersa goora ga'uttan beekaa harargee. Birriin keessaa masjiinni jumaan jimaa hin qabne hin jiru. Ishi haraama keessatti salaataa jira uummanni keenya. Giroo dhagaala inni an haramsaa hin jiru allalchaa hin jiru. Ishi tole immoo hawaasa keenya kabajamaa. Inni haa haraamatu haa laalatu akkitti walitti haasa'anu akkanaa adabni ulama akkanaa. Adaba wayitii yoo haasa an akkanan jedha ilaa yoo sheeka koo laa yoo haasa hundi dirqama taate an akkanan jedha akka yaada kootiitti hin jettanumaa biyya fudhattanii illim jettu. Haraamuma illee akka itti himanu hin jiruuma. Anaaf siis tokko sirriidhaa jedhaallee haasaa hima namni yeroo muqaarana tola diyaaniin keessatti godhu naaf sittii tokko sirrii ta'a mee kottu naaf sofnaa waliin jedha. Hayyoomni eessa achi nu jalaa godaanaa jira. Eh, Akka itti walitti haasa'anii biyya bakka buutanii amantii bakka buutanii haasa'aa jirtanii. Maqaa amantii offatanee, maqaa biyyaa, maqaa sabaa, maqaa adda addaa uffatan. Ish jimaadhaaf islaama qofaa itti gaafatamaan. Akkanaa islaama qofaa nama biraan qabdu namatti fayyadamaa jiru kan biraan qabdu. Tole. Hajjii hamma yawwanaa waggaa dhibba meeqa uummanni keenya birrii jimaatiin godhe qophoonoo hajjiin isaan fashalee warra du'eewoo. Fuula Rabbiitti gaafa wal arginu jedhamee haasa'amaa jira miti bareeddoodha. Maal qaba yoo akka ishee Muusaa sanatti an akkanatti hin jedha yoo jedhame maal ta'a? Maal qaba? Ma ada bahan jechuu kooti. Is qusataa harama keessa suuta suutaan haa galu namni yoo harama jettan. Yoo halaala jettanis immoo bayaana keessan filadhaa yoo halaala jettanis bayaana keessan walitti bu'ee ulamaan keenya bakka tokko taa'ee wajjiniin wal mari'atee ati kooti ati kooti jedhee haasa'uun eessatti nu jalaa godaanee. Eessa nu jalaa dhaqe? Maal qaba yoo inni bahaa isa ka- ilaa innos bilbila walii qaba yeroo yeroo teeknooloojiiti sheemuu isaatti bilbiltee isaanoo bilbila nama jalaa kaasu an akkanan jedhe akka kootti isinoo maal jettan yoo jedhe ulamaa waliin haasa'e rakkoo qaba har'a ishee taayimiin keessa haasa'anu yerimmoon hin ilaalamu yeroon Taayimii bareedduudha. Akkanatti walii gallaa kottaa jedhamee baajetni bahee magaalaa Finfinneetti haasa'amee dokumenti godhamee barreeffamee yaada qabdanu irratti galmeeffamee irratti mallatteeffamee akka dhaloonni irraa baratu yoo gootan maal qaba? Abbaa qabdi. Ammoo ummanni keenya ittiin hajjii godhaa ba'e, ittiin masjiida ijaarrataa ba'e.